מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף עיין ה עמוד ב'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. רבי האט מחדש געווען אויף עמוד א' אז א מענטש קען נעמען זיין קרבן פסח, און אנשטאט עס גיין בראטן אויפן פייער ווי די תורה זאגט אונז צלי אש, קען ער נעמען דעם קרבן, קען עס לייגן אויף גחלים, אויף קוילן, און אזוי קען ער גיין בראטן זיין קרבן פסח. כאטשיג די תורה זאגט באמת צלי אש, אייש וואלט איך געמיינט אז ממש ס'מוז ליגן אויף א פייער, ווען דו בראטסט עס האלט עס איבערן פייער, זאגט רבי ניין, אייש קען אויכעט מיינען גחלים, דאס איז אויכעט א וועג פון גיין בראטן און דאס הייסט אויכעט אייש. די גמרא פרעגט א קשיא אויף עמוד א', והרי מיני, כ'על דיר פרעגן א קשיא. צו האבן געלערנט לגבי מכבת אש, די תורה זאגט אונז א מענטש האט זיך באקומען א נגע אויף א פלאץ ווי עס האט זיך געהאט פארברענט, האט מען געזאגט דארטן די תורה לץ צום לשון מכבש אש, וואלט איך פארשטאנען אז די נגע איז געקומען אויף א פלאץ ווי דארטן האט זיך געהאט פארברענט, דעמאלס זאגט די תורה דאס און דאס איז די הלכה, אבער דווקא מכבש אש אז ס'איז א פארברענונג פון פייער, דעמאלס פארשטיי איך אז דאס און דאס זענען די הלכות.

אויף דעם זאגט די גמרא תלמוד לומר מכווא מכווא, אין דעם זעלבן פסוק שטייט א דאפלטע לשון מכווא מכווא, לערן איך פון דעם ווען די תורה זאגט מיט מכוות אש מיינט עס נישט דווקא פייער, נאר אנדערע זאכן זענען אויך אינקלודעד. די גמרא פרעגט אזוי, זעסטו דאך רבי פון דא, די תורה מוז מיר זאגן א דאפלטע לשון מכווא מכווא, דיך אויסצולערנען אז ווען איך זאג אש מיין איך נישט נאר אש, נאר איך מיין צוצולייגן אנדערע זאכן אויך. און וועגן דעם דו האסט גענוצט גחלים און דו האסט דיך פארברענט דורך גחלים, הייסט עס אויך זיך געהאט פארברענט. אבער זע איך דאך אז דווקא דא, דווקא לגבי נגעים, ביי די מענטש וואס איז יעצט געווארן א צרעת, דארטן זאגט די תורה, איך האב גענוצט דעם ווארט אייש, איך נוץ אבער א דאפלטע לשון מכווה ומכפו, דיר צו זאגן זאלסטו וויסן אז דארטן ווען איך מיין פארברענען מיין איך נישט דורך פייער, אבער סתם אזוי, אין די גאנצע תורה, ווען מען רעדט פון אייש, אוודאי מיין איך פייער. האט זיך די גמרא געפרעגט, ביי אונז שטייט דאך צלי אש, וויאזוי קענסטו קומען זאגן צלי אש מיינט נישט אש, נאר גחלים איז אויכעט פיין, און איך קען נעמען מיין קרבן פסח, און איך קען עס גיין בראטן אויף גחלים? כ'שטיי דאך קלאר, די ווארט איז צלי אש. ביז שלמה לגבי צרעת, האב איך מחווה מחווה, קען איך צולייגן נאך אנדערע זאכן אויכעט, נישט נאר אש, גחלים, אשז, ליים, אקעי פיין. אבער דא האט דאך נישט אזא לימיט, איז מיר אייך טייסע קומסט דו רבי און דו קומסט מיר זאגן די תורה זאגט מיר צלי אייש, איך מיין נישט נאר צלי אייש, קענסט צו לייגן גחלים אויכעט, מהיכי תיתי זאל איך זאגן אזא זאך? אויף דעם ענטפערט די גמרא יעצט רבינא אמר רבינא זאגט קרוך ותני דו דארפסט אויסטוישן דעם גאנצן וועג וויאזוי מען האט פריער געלערנט, ס'הייסט. פריער האסטו פארשטאנען די גמרא'ס קשיא געווען מיך וואס אייך אין לי אלא שנכוו בו אש ווייס איך נאר א מענטש האט זיך פארברענט פון פייער ווי ווייס איך גחלים תלמוד לומר מכוו מכוו זאגט ער ניין כרוך ותוני דארפסט עס אינגאנצן אנדערש לערנען די קשיא איז אזוי מיך ווייס איך, די תורה זאגט מיט די ווארט מיך ווייס איך, אלי אלו שנכוו באש, איבער גחלת, ווייס איך נאר, א מענטש זאל זיך פארברענען סיי פון פייער, און סיי פון גחלת, ווייל גחלת מיט פייער דאס איז איין זאך, דאס איז קלאר האלט יעדער איינער אז דאס איז איין זאך. נאר וואס נכנעו ברעמעץ, האט זיך פארברענט פון רעמעץ, פון אשת, בסדרה סייעך, אדער בקרוב סדרה סייעך, ובכל דבר בא מחמת עול עשי' חמא א, אדער הייסע וואסער מנין פון ווי ווייס איך דאס? תלמוד לומר מכבו מכבו ריבו. זאגט דער אבינו, מען דארף טוישן די קאמע ווי עס איז געווען. לכתחילה האסטו געמיינט די קאמע קומט אזוי, מכבת אש אין לאלו שנכבו באש, קאמע, שפעטער גייסטו פרעגן ווייטער וואס מיט גחלים? זאגט דער אבינו ניין, די קאמע דארף קומען פארדעם, מען דארף לערנען אזוי, מכבת אש אין לאלו שנכבו באש איבער גחלת, קאמע, יעצט די שאלה איז ווייטער עשש'ס, הייסע וואסער, הייסע ליים, די אנדערע זאכן. איז אויב אזוי זעה איך פון דא קלאר אז די ברייתא האט אויך פארשטאנען גחלת מיט אייש דאס איז איין זאך. פאר דעם זאגט דער רבי איז נישט קיין שום קשיא נישט ענטפערט דאס די תירוץ ווי רבינא ענטפערט די רבי זאגט פרעג נישט קיין קשיא אויף רבי ס'איז טאקע אמת די הלכה וואס רבי געזאגט אז ווען די תורה זאגט מי אייש מיינט מען נישט נאר אייש נאר וואס גחלת איז אויכעט אינקלודעט אין דעם. רוב ארומי קומט רוב און ער גייט דיר פרעגן א קשיא, ער זאגט אים אזוי, מי אמר רעבי גחלים עיקר עייש, איז דאס דען טאקע אמת אז רעבי האט געזאגט גחלים דאס הייסט עייש, איך קען נעמען א קרבן פסח, הגם די תורה זאגט מצלי' עייש, קענסטו גיין קענסט עס לייגן אויף גחלים. איז דאס אמת וואס רבי האט געזאגט? ווען רבי מענדל איך העל דיר פרעגן א קשיא, ער זאגט אזוי, און זעה לגבי יום כיפור די תורה זאגט אונז ולקח מלוה המחטו גחלי אש מעל המזבח, דער כהן גדול פאר ער גייט אריין אין קודש קדשים גייט ער נעמען קוילן פון דער מזבח החיצון, איז די תורה זאגט אונז גחלי אש, זאלסט נעמען גחלי אש, איז וואס מיינט גחלי אש? איז עס גחלים? איז עס אש? וואס מיינט מען דא? איז לאמיר דא מאכן א שטיקל הקדמה. ס'דא בעצם דריי פארשידענע זאכן וואס איך וואלט געקענט מיינען. אדער וואלסט געקענט מיינען גחלים אויבן אויס. פשט, הייסע קוילן, אבער ס'גליעט שוין מער נישט. דאס איז איין זאך וואס ס'קען מיינען. צווייטע זאך וואס ס'קען מיינען איז לויכע שויס. גחלים וואס זייער נאך אינעווייניג, ס'פלאקערט נאך אביסל. ס'הייסט ס'גליעט נאכאלץ נאך דא די רויט אינעווייניג. שפעטער וואלט קען מיינען אייש אז די תורה זאגט מיר נעם א שלהבת, ברענג א ממש א פייער די זאלסטו נעמען, איז ווען די תורה זאגט מיר דא גח לאייש וואס מיינט די תורה דא צו זאגן? ער זאגט אזוי, די ברייתא זאגט אונז גח לאי, די תורה זאגט אונז צוויי ווערטער גח לאי מיט אייש, ער זאגט אזוי, גח לאי יכול אוי ממות, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען דעם ווארט גח לאי וואלט איך לכאורה פארשטאנען מיינט די תורה צו זאגן אוי ממות, ברענג קוילן וואס זענען נאך הייס, אבער ווילאנג ס'גליעט נישט מער, דאס אליינס, דאס איז פיין אויכעט. אבער ניין, די תורה לייגט דאך צו נאך א ווארט, תלמוד לומר אש, אז דאס מיין איך נישט. יעצט אי אש וואלט געשטאנען נאר דעם ווארט אש, יאכל שלהבת, וואלט איך געמיינט, די תורה זאגט פאר'ן כהן גדול, נעם א שלהבת, נעם אראפ פייער פונעם פונעם מזבח, און דאס זאלסטו אריינברענגען קדשי קדשים. תלמוד לומר גחלי, שטייט אבער גחלי, איז הכיצד, ווען איך האב יעצט ביידע צוזאמען סיי גחלים און סיי אייש, הכיצד וואס מיינט דאס? מאי ווי מן הלוחש הויז, מיין איך צו זאגן וואס זאלסטו וויסן, נעם די פשרה אינמיטן, נעם די לוחש הויז, ס'איז נישט קיין פייער, אבער ס'איז נישט סתם גחלים עוממות, נאר לוחש הויז, ס'פלאקערט נאך, ס'גליעט נאך אינעווייניג אין זיך אליינס, דאס זאלסטו נעמען, דאס איז די ברייתא. אויף דעם פרעגט די גמרא אזוי, לאמיר יעצט צונעמען די ברייתא און אביסל פארשטיין וואס מען זאגט דא. והא גופא קשיא, באמת אז דו קוקסט אן די ווערטער די צוויי צדדים איז באמת א סתירה אין זיך אליינס, פארוואס? ווייל אמרת, דו האסט אנגעהויבן זאגן, גחלי, ווען די תורה זאגט נאר די ווארט גחלי, יאכל עור ממות, וואלט איך געמיינט, סתם, הייסע קוילן, אבער גארנישט מער ווי דאס. עלמא, פארשטיי איך פון דעם אבער, פארוואס זאגסטו אז גחלה מיינט עוממות און נישט לוחשות? ווייל לוחשות אייש נהני, ווייל לוחשות דאס באלאנגט שוין צו די פייער דיפארטמענט, דאס האט גארנישט מער צו טוען מיט גחלי, ווייל דאס איז שוין אויפן זייט פון אייש. וועגן דעם זאג איך ווען די תורה וואלט נאר געזאגט דעם ווארט גחלי, מיין איך עוממות. יעצט לאמיר עס אויסדרייען פארקערט, איי מסייפער. די ווייסע האט געזאגט אי אייש, וואלט די תורה נאר געזאגט דעם ווארט אייש, יאכל שלהבת, וואלט איך געמיינט אז די תורה זאגט נעם א שלהבת אריין אין קדש קדשים, אבער וואס איז מיט לוחשות? דאס באלאנגט צו גחלים, דאס באלאנגט צו גחלי, דאס האט גארנישט צו טון מיט אייש. תלמוד לומר גחלי דארף איך האבן ביידע צוזאמען. אבער עלמא, זע איך דאך פון דא, אפילו לוחשות לאף אייש ננהי, אז ווען די תורה וואלט נאר געזאגט דעם ווארט אייש, וואלט איך נישט געהאט קיין הוה אמינא אז לוחשות באלאנגט צו אייש. איז ממה נפשך, אין די רישא זאגסט מיר גחלי. גאך למאי נא אוי ממאוס ולא חשוב סבאלאנגט שוין צו אייש אין די ספר זאגסט מיר אייש מיינט נאר שלהבת ולא חשוב סבאלאנגט שוין צו גאך לע איז איין מינוט וואס טוט זיך דא סאיז דאך א סתירה אין זיך אליינס נא וואו אמר רב ששת האט רב ששת מסביר געווען און געזאגט אזוי אזוי דארפסטו לערנען הכי קטני דאס איז פשט דא אין די ברייתא.

תלמוד לוי אמר גח ליה, שטייט די תורה נאך א צוגעלייגטע ווארט, דעם ווארט גח ליה, איז הוא כיצד, וואס מיינט עס, מאי ווי מנהל אורחות שויס, מאך א פשרה, און גיי ברענג מנהל אורחות שויס. עייש מיינט טאקע נאר שלהבת, גח ליה מיינט אדער עוממות אדער אורחות שויס, און וויבאלד די טויבן האט צוזאמגעלייגט ביידע ווערטער סיי גחלי און סתם און סיי אייש, פארשטיי איך אקעי, ס'קען נישט מיינען אייש, ס'קען אוודאי נישט מיינען עומר מויז ווייל עומר מויז האט דאך גארנישט צו טון מיט אייש, אלא מאי נעם איך די פשרה אינמיטן און איך נעם די לא חשש. פירט די גמרא יעצט אויס וואס האט עס מיט אונזערע קשיא, דו האסט געפרעגט אויף רבי, רבי האט געזאגט אז גחלים הייסן אייש, איז פירט די גמרא אויס מכל מקום ווי דו האסט עס נאר דרייען, ווי דו האסט עס נאר אויסטייטשן, גחלים לא יקר אייש. גחלים איז שווענקע הוה אמינא אז דאס זאל פאלן אונטער אייש. ווען די תורה זאגט מיט גחלים, האב איך געהאט א טשויס, אדער מיינט עס עוממות אדער מיינט עס לוחשות. אבער צו מיינען ווען די תורה זאגט מיט אייש, זאל איך מיינען גחלים, דאס איז נישט געווען קיין שום צד נישט. אויב אזוי קשיא לרבי, איז דאס דאך שווער לפי רבי. דו רבי ביסט דאך געקומען, האסט דא מחדש געווען א מורא'דיגע זאך. האסט איר געוואלט זאגן, ווען די תורה זאגט מצלי אש, איך נוץ דעם ווארט אש אבער איך מיין נישט אש, איך נוץ דעם ווארט אש אבער איך מיין אויך צו זאגן גחלים איז אויך בסדר, אבער פון דא זעהסטו דאך קלאר אז ווען די תורה נוצט דעם ווארט גחלי אש, פון אש וואלט איך נישט געהאט קיין שום הוה אמינא צו זאגן אז מען מיינט דא גחלים, נאר וואס אש מיינט א שלהבת. ווען מען רעדט פון גחלי האב איך א צד צו זאגן רעד איך פון עוממות אדער רעד איך פון לוחשות. אבער צו זאגן אז איך אליינס וואלט איך געמיינט אז דאס מיינט קוילן, נישט קיין שום הווא מינא אזוי. איז וויאזוי קענסטו איר רבי קומען זאגן אז ווען די תורה זאגט מצלי אש קענסטו נעמען דיין קרבן פסח און די קענסט עס גיין בראטן אויף קוילן ווען קוילן האט נישט קיין שום שייכות נישט צו דעם ווארט אש? אמר אביי, זאגט אביי, תריץ הכי, איך וועל דיר געבן דעם תירוץ, דארפסט אביסל אנדערש לערנען, זאגט ער אזוי, גח ליה, יאכל עומר מות ולא ליה חשות, ווען די תורה זאגט מיר גח ליה, מיט דעם וואלט איך נאר פארשטאנען עומר מות, איך האב נישט קיין שום צד, ווען די תורה זאגט מיר די ווארט גח ליה מיינט עס נאר עומר מות. יעצט, ולא ליה חשות, תלמוד לומר עייש, פון דעם קומט די תורה דיר צולייגן זאלסטו וויסן עייש אויכעט, אבער אי איש ווייל די תורה נאר געשריבן דעם ווארט איש, יוכל לרצות שלהבת יביא, רצה גחלת יביא, אונטער דעם ווארט איש קען איך מיינען צוויי זאכן, סיי שלהבת און סיי לא יחשות. תלמוד לומר גחלי, וועגן דעם קומט די תורה זאגן ניין גחלי. הוא כיצד, מאי ווי מן הלא יחשות, די תורה לייגט מען צו סיי גחלי, סיי איש, ווייל איש באמת קען מיינען צוויי זאכן, אייש קען מיינען פייער, א שלהבת, אדער אזוי ווי רעב האט געטייטשט, אייש קען מיינען לוחות האות. איז דאס אליינס וואלט נאר געשטאנען אייש, וואלט איך גענומען סתם אדער לוחות האות אדער אייש. כא משמע לן דעם ווארט גחלת, אז גח ליי' אייש, אז זאלסט וויסן, ס'מוז זיין גחלים אויכעט, און איך וויל נישט זאלסט אנכאפן א שלהבת און מיט דעם אריינלויפן אין קודש קדשים. איז וואס בלייבט מיך? בלייבט מיר נאר די לא יחשוש. איז זאגט אביי, זעסטו דאך פון דא ווען די תורה זאגט מיט דעם ווארט איש, מיינט עס טאקע קוילען. וועלכע קוילען? לא יחשוש. וועגן דעם קומט די רבי און ער זאגט, וועגן דעם קומט די רבי און ער זאגט טאקע זייער גוט, אז איך וויל ברענגען א קרבן פסח, מוז איך נישט גיין לייגן דווקא מיין קרבן פסח אויפן פייער ווייל ס'שטייט צלי איש. ס'שטייט טאקע איש, אבער איש מיינט נאך עפעס, מיינט גחלת. אמר רבא, פרעגט רבין אזוי, און ער פרעגט אים אזוי, רצו גחלת יביא, האסטו מיר יעצט געזאגט, ווען וואלט נאר געשטאנען דעם ווארט אייש, אדער קען ער גיין ברענגען גחלת, אדער רצו שלהבת יביא, אז ער וויל קען ער גיין נעמען א שלהבת. איז לאמער'ס אביסל אויסשפילן דאס, שלהבת בלא גחלת היכי משגחת לה, וואו ס'וועט זיך טרעפן, דער כהן וויל האבן נאר פייער אן קיין גחלת, וויאזוי גייסטו דאס מאכן, כגון, די שפי' למנה משחה, ער גייט נעמען זיין שאוול, ער גייט עס איינשמירן מיט אויל, וואס לי ביי ניר, און ער גייט אנלייגן אנצינדן א פייער אויף דעם. איז פרעג איך דיך, האי למה לי קרא למיתה, דארף איך האבן א פסוק וואס די תורה זאגט מיר די עקסטערע ווארט גכלי' צו זאגן, א פייער ברענגט מען נישט אריין אין קדשי קדשים. וואלט נאר געשטאנען ווארט אייש, וואלט איך געהאט א צד אז די כהן זאל נעמען זיין שאוול, איינשמירן אין אויל, און אריינלויפן אזוי אין קדשי קדשים. כא משמע לן גח לאיש, ניין, זאלסטו נעמען לא חשות. קען דאס דען זיין? השתא לפני המלך בשר ודם מיינט אויסן קיין, פאר א מלך בשר ודם על איך נישט טון אזא זאך, לפני המלך מלך המלכים הקדוש ברוך הוא לא כל שכן פארן באשעפער, דער באשעפער פון די וועלט, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא האסט א הווא אמינא, כ'זאל פשוט נעמען א שאוועל און אזוי אריין לויפן? דאס איז נישט קיין בדרך כבוד, ס'איז גארנישט דאס. וואלט געווען א הוה אמינא אזוי? מוז די תורה מיר זאגן גח לאש, זאלסטו וויסן איך מיין נישט א פייער, קום נישט אריין לויפן קודש קדשים מיט א פייער, נאר קום אריין מיט לויכערשעס, קען זיין דאס איז פשט? פרעג איך דיך אביי, קען מען דען מסביר זיין אזוי די גמרא? קען איך זאגן אז דאס איז געווען די צד אז ווען די תורה וואלט נאר געשריבן אש וואלט איך געהאט א הוה אמינא צו זאגן קום מיט פייער אדער מיט לויכערשעס, תלמוד לומר גח לאש, ניין ניין ניין קום מיר נישט מיט פייער אריין קודש קדשים. פאר מלמעלה מלך גמח מען דאס נישט, אוודאי נישט פאר מלך מלכי המלכים, מוז איך נישט האבן די ווארט גחלי, וואס קומט צו זאגן, איך מיין נישט א פשוטע פייער, נאר איך מיין צו זאגן זאלסט אריין קומען מיט כלים וואס זענען לוחשות. אלא אמר ראובן, נאר זאגט ראובן, תראה צחי, די תירוץ איז אנדערשט, גחלי יאכל עוממות ולא לוחשות, ווען די תורה זאגט מיר דעם ווארט גחלי וואלט איך געמיינט נאר עוממות, אזוי האט מען געזאגט ביז יעצט. גחליי מיינט נאר פשוט קוילן. אבער ולא לוחשות. תלמוד לומר אייש לייגט מען די תורה צו אייש כ'וויל נישט זאלסט נישט אריין קומען מיט עוממות. אבער אי אייש, אויב וואלט נאר געשטאנען דעם ווארט אייש, יאכל יביא מחצה גחלת און מחצה שלהבת, וואלט איך געמיינט ווען דו קומסט מיט דיין שאוועל אריין זאלסטו האבן אויף דעם א חלק זאל זיין דארטן לוחש זאל זיין גחלת טאקע, אבער א חלק זאל זיין א פלאקערדיגע פייער אויכעט. פארוואס? ווייל עד דעי' ל גבוהי ה וקולי ה לגחלת, ווייל בידי עס וועט אריינקומען אין קדש קדשים וועט שוין אויסגיין די פייער און עס וועט ווערן צו גחלת אויכעט, דאס וואלט אפשר געווען א צד יא, דאס הייסט איך קום ווען איך קום אריין צום קדש קדשים גיי איך נישט אריין קומען מיט פייער, ווייל דאס איז טאקע נישט א זאך וואס מען טוט. נאר די תורה וויל עס זאגן, וואלט נאר געשטאנען ווארט אייש, וואלט איך געמיינט מאך א מיקסטשער, האלב פון די השבה זאל זיין לוחשות, האלב זאל זיין פייער, און בידו קומסט אריין אין קודש קדשים מיט שוין אלע זיילן קוילן. אפשר וואלט געווען א צד צו זאגן אזא סארט זאך. אויף דעם תלמוד לומר ניין גחלי אייש, איך וויל זאלסט נאר האבן גחלים. אויף דעם זאגט דער תלמוד לומר ולקח מלוה המעכת וגח לאש מעל המזבח, תורה זאגט מיר זאלסטו וויסן, כ'וויל זאלסטו אריינקומען מיט מלוה המעכת א גאנצע מעכת וואס איז אלעס נאר אויף דעם גח לאש, וועגן דעם זאג איך דיר משעת לקיחין אהבה גחלים, כגלייך ווען דו קומסט עס נעמען פונעם מזבח זאל עס דעמאלס שוין זיין גחלים, און גיי מיר נישט מאכן א שאוועל וואס איז האלב האלב, האלב גחלת און האלב פייער. איז ווייטער די קשיא פון רבי'ס פארענטפערט, ווייל ווען די תורה זאגט מיר עייש, האב איך טאקע אין דעם אינקלודעד אויך גחלת, ווייל כ'וואלט געהאט א הווא אמינא צו זאגן ס'מיינט גחלת מיט פייער צוזאמען, אבער גחלת מיינט עס, וועגן דעם שטימט עס זייער גוט מיט רבי, וואס רבי זאגט די תורה זאגט מצלי עייש מיין איך די נישט דווקא עייש נאר כ'מיין אויך גחלת, שטימט עס טאקע מיט דער ברייתא, אזוי ווי דו זעסט וואלט געווען א צד צו זאגן, וואלט נאר געשטאנען עייש וואלט עס געמיינט גחלת צוזאמען מיט עייש, אבער גחלת ליגט אונטער פייער. וועגן דעם זאגט אויף ווער האסטו פארענטפערט די רבי ענדיגט זי די גמרא איבער אויל הי עוממות אוי עוממות וויאזוי שרייב איך די ווארט עוממות מיט א אלף אדער מיט א עין אמר רבי יצחק זאגט רבי יצחק כ'האב דאך א פסוק די פסוק זאגט ארזים לא עממי היא בגן אלקים זעה איך דארטן די ווארט עממי שטייט מיט א עין האסטו פארענטפערט די האסט געפרעגט א שאלה שרייב עס מיט א אלף אדער מיט א עין זעסטו דא אז מ'שרייבט עס מיט א עין.